Jesuh Khrih kha nan zumh a ti. Jesuh Khrih kha nan cohlan a ti. Cu Jesuh Khrih nan cohlanmi kha nan van zumh tikah, nan van cohlan tikah, Cathiang na ti ti sia cun thlarau kha pek nan si e a ti cu. Si ko lo maw? Chim duh phundang kan chim ṭhan si ahcun Khrih kan zumh ti sullam cu si ko lo maw? Khrih kan theih ti sullam, Khrih kan cohlan ti sullam cu Khrihfa ka si ti he ai khat. ka hrinṭhan ti he ai khat khamnak a tingcomi ka si ti he ai khat Jesuh Khrih a zummi si ko lo maw Jesuh Khrih nih vailem tahnak cungah a kan tuahpiakmi ai bochanmi a kan tuahpiak a kan linpiak cangmi ai rinhmi ai hngatchanmi popo he a hrinṭhanmi zumtu kan si a piangtharmi zungzal nunnak a ngeimi Pathian fale kan si Pathian mithiang kan si ti hi nan sinah a thar van nolh ṭhan ta ka duhmi si Tikah Cathiang nih kan chimhmi cu Jesuh Khrih a zummi hna sin paohpaoh ah Thiang Thlarau pek an si e a ti. Thiang Thlarau cu zumhnak in kan hmuh khawh kan hmuhmi si. Kanmah tuahsernak in si lo. Kanmah i zuamnak in si lo. Tipil kan innak thawng in si lo. Sihmanhsehlaw Jesuh Khrih nih a kan tuahpiak cangmi kan i bochannak thawng in Pathian nih thlarau thiang a kan pekmi si i cu thlarau thianghlim pek kan sinak a ruang cu hi nu hi pa cu keimah ta a si cang ti amah khannak caah a si. Ninni ah Pathian ta, Khrih ta na si si ahcun thlarau thianghlim na ngei. Na nunnak ah thlarau thianghlim nih hmunhma a lak hrimhrim la. Pathian ta taktak na si ahcun cucahcun roba ngan pariat amhe pakua nak zon ka van rel si ahcun sihmanhsehlaw nannih cu cucun nan nung lo thlarau hruaining tu nan nung deuh Pathian thlarau a ngei lomi cu Khrih ta an si lo e tiah Roma ngan pariat amhe pakua nak zon ah a chim. Ninni ah Thlarau Thianghlim kan ting co maw? Si ko lo maw? Thlarau rianṭuannak kan nunnak ah a lang maw? Tuanvo ka van chim cang bantukin thlarau cu Pathian a si ti kha ka chimmi si. Pathian a si, a ṭhawngmi Pathian a si fawn. Cu tikah thlarau kan tingco kan ti tikah, zumhnak in thlarau thianghlim kan tingco kan ti tikah, cu thlarau cu rianṭuan loin um sawn ummi si lo. Pathian a si bantukin he is always actively working. Zumtu kan nunnak ah rian a ṭuan pengmi a si i cu a rian ṭuannak ah amru bik i ai timhmi cu zumtu fa Pathian fale hna he Jesuh Khrih muisam cuang chin lengmang ah thlen hi Thlarau thianghlim rianṭuannak i a muru bik a si. Kan Pathian min thangṭha ko seh. Cucaah cun na nunnak ah si ko lo maw zumtu kan nunnak ah thlarau thianghlim rian a ṭuan ko ti kan hngalh khawhnak phundang kan chim ṭhan si ahcun thlarau thianghlim kan tingco ko ti kan hngalh khawhnak tehte a hmasa bik cu Jesuh Khrih muisam kan cuanmi hi si. Na nunnak ah thlarau na tinco taktak a si ahcun cu thlarau nih cun rian a ṭuan lai i Jesuh Khrih muisam cung chin lengmang ah nikhat hnu nikhat in an thlen lai ti hi cathiang nih fiang tein Korin kuat hnihnak dalthum renak hlei riatnak zawn ah kan cawnpiak. Cun Jesuh Khrih muisam cung an thlen lai i na nunnak Khrih sunparnak a lang fawn la. Cucaah cun tuzan caan zongah ka saduhthahnak ngan bik le nulepa zong nih innchungkhar caan nan duh piakmi hna cu kan dihlak tein cu thlarau cu tingco usih ti kha si ko. Pathian ta si usih ti kha si ko. Pathian pennak chungah lut dih usih ti kha si ko. Nulepa zong nan duh piak bikmi hna si bantukin Pathian zong nih a kan duh piak bikmi si ni ni caan ah hin. Keimah fa si hna seh, ka thlarau thianum tingco hna seh ti hi Bawipa nih zeidang vialte na kan duh piak bikmi si. Jesuh Khrih a voi hnih na ar kir ṭhan tik zongah khodah ka thlarau a ngei ti hi a kan zoh te lai dingmi dawh si cu zei innchungkhar dah thlarau thianghlim a tingcomi an si ti a kan zoh te lai dingmi si zeitluk in dah kan inn le kan lo a ṭhat timi ah khan Jesuh Khrih nih zoh dingmi si lai lo zeitluk in dah kan rian a ṭhat timi ah khan a zoh dingmi si lai lo zeitluk in dah kan ṭhawn kan ngen timi ah khan Jesuh Khrih nih a zoh dingmi si ti lai lo zeitluk in dah kan lar timi ah khan Jesuh Khrih nih a zohmi si lo Zeitluk in dah mi nih a kan theih, zeitluk in dah kan lar le cuticun vawlei ah khua kan sak timi kha Jesuh nih a zoh dingmi si lo. Jesuh nih a zoh dingmi cu ahodah thlarau thianghlim a tingco ti kha si. Thlarau thianghlim a tingcomi cu a hrin ṭhanmi zumtu an si i cu a hrin ṭhanmi hna cu Jesuh Khrih thawngṭha biatak an theihmi ah an nunnak dihlak a ṭhummi si. anmah ten a sung a khanmi those who surrender their life, their life to Jesus Bawipa keimah nangmah lo ka si kho lo tiah Bawipa sinah nunnak a ṭhum i a sung a khanmi zumtu hna popo ah an nunnak ah thlarau thianghlim rianṭuannak a lang ti kha van chim ka duhmi si e thlarau thianghlim cu kan nunnak i kan ngeih tikah zeitindah rian a ṭuan timi a rian ṭuan ning phunli tuzan caan na langhter ka duhmi si e zumtu kan nunnak i thlarau thianghlim kan tin cho taktak a si ahcun a pakhatnak bik ahcun Jesuh Khrih muisam cungah kan thlen la ka ti cang te kan nunnak ah Jesuh Khrih muisam a cuang hrimhrim la Jesuh bantukin nawl kan ngai hrimhrim la Jesuh bantukin Pa Pathian kan dawt lai. Jesuh Khrih bantuk kan nun a nemnak dawtnak kan ngei lai kha Jesuh Khrih nunzia za kha kan nunnak ah a cuang hrimhrim lai cuticun Pathian sunparnak lang lai ti kha pakhatnak ah ka chimmi si. Pahnihnak ah zeidah chim ṭhan ka duh si ahcun thlarau thianghlim nih ṭhawnnak an pek hna lai. Kan Pathian min thangṭhat si ko seh. Thlarau thianghlim cu ṭhawnnak a kan petu si. Pathian rian kan ṭuan khawh nakhnga ding caah ṭhawnnak a kan pe khotu si. Mi kan ngaihthiam khawh nakhnga ding caah ṭhawnnak kan pe kho a kan petu si. Nifatin kan nunnak i sualnak kan tei khawh nakhnga ding caah ṭhawnnak a kan petu cu thlarau thianghlim si. Bawipa min thangṭha ko seh. Lungsaunak kan petu zong thlarau thianghlim si. Thilti khawhnak kan petu zong thlarau thianghlim si. Zumtu kan nunnak ah hin kan derthawm caan um la. Zei bantuk zumtu hmanh ka ṭhawng peng timi an um kho lo. An um lo hrimhrim. An um a si ahcun an lih bak sala ma kaka. Zei tluk in mithiang Paul Jesus Pathian nih a hmanmi hmanh pei Korin cakuat pahnihnak dal le hnihnak zawn ah ka der a derthawmnak cu thla cam ko cu Pathian sinah amah pumpak zong derthawmnak a ngei. Jesuh Khrih hmanh kha a rak derthawm ko. Sikalaw minung sinak le kap kan zoh si ahcun a rawlṭam a ti hal ve cu minung le kap in Cuve bantuk hi vawlei ah kan um chung cu a derthawmi zumtu kan si caan caan tampi a um la. Caan tampi ahcun kan thlarau a derthawm caan khi um la. Cu bantuk lio caan i thawnnak kan pe cu thlarau thianghlim a si. Na derthawm lio caan ah thlarau thianghlim ka ngei i thlarau thianghlim na aka umpi ti kha rak philh hlah law cu thlarau thianghlim ahcun na nunnak rak i hrim ṭhan ko. innchungkhar zong nan tlung tlam peng nga lo vawlei ah hin caan tampi ah cun i hmuh thiam lonak cu caan tete zong um caan um la mah bantuk lio caan ah khan thlarau thianghlim nih umpi mi innchungkhar kan si ti kha rak hngal u law thlarau thianghlim a rak hrim ṭhan lengmang ko thlarau thianghlim ah khan nan nunnak nan thazaang rak ṭhawnter ṭhan ko u ti kha thazaang pe kan duh hna so pathian rian kan ṭuan khawhnak a ṭhawnnak kan petu sualnak kan tei khawhnak hnga dingah ṭhawnnak kan petu pathian sunparnak ca kan nun khawhnak hnga dingah pathian ram kauhnak ca i thil ti khawhnak kan ngeih khawhnak hnga dingah ṭhawnnak teinak kan petu cu hi thlarau thianghlim bawipa nih a kan pekmi a si ti he pahnihnak ah chim ka duhmi si pahnih pathumnak ah chim ṭhan ka duhmi cu thlarau thianghlim kan ngeih tikah hin zeidah a tuah ti a pathumnak ahcun pathian biathli a kan chimh bawipa min thang si ko seh john a ngan hleiruk a hme le thumnak zawn a chimmi cu asinain biatak phuangtu thlarau cu a rat tikah biatak chungah cun an luhpi hna lai i keimah nawl a si tiin zeihmanh a chim lai lo a theihmi le a ra le dingmi thil kong tu kha an chimh hna lai a ti Thlarau thianghlim nan sin a rat tikah cun biatak chungah an luhpi hna la ti cu kan Pathian min thangṭha sako seh. Nin ni ah Pathian biatak na theih khawh si ahcun thlarau thianghlim bawmhnak thawng in si. Thlarau thianghlim bawmhnak tel loin Pathian biathli sanfatia zong hngalh khawh si lo. Pathian biathli hngalh a duhmi paohpaoh cu thlarau thianghlim lawmhtermi an si fawn. thlarau ngaihchiatter buin thlarau nawl ngai loin thlarau biathli pathian biatak fian khawh a si lo cucaah cu innchungkhar zongah kan dihlak tein pathian biathli pem u si pathian biatak chungah lut u si ti kan duh si ahcun pakhatnak ah thlarau thianghlim a lawmhtermi innchungkhar kan si a hau rom tiah afisa ngan pali he sawmthumnak zona pawl nih chimmi cu thlarau thianghlim ka ngeih chiatter hlah u ti cu Bawipa thlarau thianghlim rianṭuannak cu kan duh, sihmanhsehlaw an ngaih kan chiatter si ahcun duh ko hmanh si law a ṭuan lai lo. Thlarau thianghlim a ka lawmhtermi kan si a hau. Tuan dawh zongah ka rak chim cang bantukin Bible siangngakchia cio cio zongah hin Pathian biathli kan fian ning cio hi ai khat lo, a level ai thlau tuk, ai dang. Kan cawnnak ai khah ko zongah Pathian biathli kan fian ning ai dang. Pathian duh ning in a nung dohmi, Bawipa a lawmhter dohmi, Bawipa he thuk deuh in pehtlaihnak relationship a ngei i thlarau thianghlim nifatin tein a lawmhtermi Bible siangngakchia nunnak ahcun hawi hleinak in Pathian biathli an pemh deuh. Bawipa nunnak ah i phuang deuh. Bawipa i phuang ko tiin kanmah tisa duhnak paoh duhnak paoh a kar hlan ngah lo. Bawipa duhnak, Bawipa biathli kan fian duh ve si ahcun Bawipa a lawmhter vemi kan si a hau. Cucaah cun pathumnak tuahmi cu thlarau thiangmin cu biatak phuangtu si bantukin biatak kan hngalhtertu si. Baibal cathiang na rel tikah thlarau thianghlim nih an bawmh la si ko lo maw? Na hngalh lomi an hngalhter la, na fian lomi an fianter la, thlarau thianghlim rianṭuannak a si. Baibal na rel tik zongah thla na cam peng la su si ko lo maw? Thlacam lo hrimhrim Baibal ca zong rel lo ding. Ka thla kan cam, uh, Baibal ca kan rel lai ah thla kan cam lai. kan rel lio zong ah thla kan cam lai kan rel dih hnu zong ah thla kan cam lai amen cu lo ah cun cese kan min hna ku cu saka lo mo kan rel pam boipa hi raka fianter ko hi kai nunpi kho na ka raka bom ko hi ka zona chim min zeidah sullam si tia boipa he be ruah peng si kan ni ni kan kan bia kan ruai ani ni abiam hang bia kan ruah ve Cucaah cun Pathian i pehtlaihnak ah a kan bawmtu biatak chungah kan luhpitu cu hi thlarau thianghlim a si ti kha van langhter ka duhmi a si. Jesuh zong nih a chim ko kha John a ngan pariatnak zawn ah biatak cu na hngalh lai i biatak nih an luatter hna la ti cu thlarau thianghlim nih biatak chungah kan luhpi i biatak kan hngalhter cu a kan hngalhtermi biatak nih cun luatnak a kan pek daihnak kan pek hnangamnak a kan pek cucu thlarau thianghlim rianṭuannak a pathumnak a si Thlarau thianglung rianṭuannak a palinak ah cun thlarau nih cun minung hi a kan funtom. The Holy Spirit unites people. Lamkaltu ngan pahnih a hmesawm li le pali in kan rel a si ahcun zeidah kan hmuh ti si ahcun Pentecost ni i thlarau thianglung a ting comi hna an nunnak kha kain kan hmu kan rel la mu a zumi vialte hna cu i kom thip that tein khua an sa i an thil kha pakhat le pakhat an hrawm kha i kom thip that tein khua an sa te thlarau thianghlim umpi nak ah cun unity a um thlarau thianghlim umpi mi in chungkhar ah cun unity a um Thlarau thianghlim in umpimi nuleva cu unity a um. Pumkhat an sinak a lang. Innchungkhar pakhat an sinak kha a lang. Innchungkhar i ai thekvak tukmi hna kan si si ahcun sok lo maw Khrihfabu ai thekvak tukmi hna kan si si ahcun thlarau thianghlim na kan umpi lo caah a si. Thlarau thianghlim nih cun i minung i thek lo in hi vai vai khi tlawtlau lo in a kan funtamtu cu thlarau thianghlim a si e ti kha hi ka zawn ah hin cathiang chungah kan hmuh khawhmi si zeiruangah dah thlarau thianghlim nih minung a kan funtom kan ti si ahcun Roma ngan panga a hme pariatnak Roma ngan panga a hme panga nak zawn ah kan hmuhmi cu thlarau thianghlim nih kan nunnak ah hin dawtnak a kan toih e a ti Filipi kan rel than si ahcun thlarau thianghlim lawmhnak kan timi cu thlarau thianghlim riantuannak kan hmuhmi si. Thlarau thianghlim nih kan nunnak i hmunhma a lak tikah cun lawmhnak a kan pek, dawtnak a kan toih i cu kan ngeihmi dawtnak le lawmhnak in innchungkhar i khua kan sak tikah i kom ṭhip ṭhep tein a kan funtom ti kha cathiang nih a kan cawnpiakmi si. Cucaah cun hika zawn ah innchungkhar zong thazaang pek kan duhmi hna cu i kom ṭhipṭhep tein si ko lo maw? Khua sa u sih ti kan duh si ahcun pumpak kan nunnak cu thlarau thiang lawmhtermi kan si a hau. Kan fale tete zong nulap innchungkhar tampi ah zantim ah hlam awk ṭha lomi fale an tam tuk. Phone chawnh zongah chawnh khawh si ti lomi a vaivunmi USA ah kan fale an tam tuk. Zeitluk in dah ngeihchia a si? Innchungkhar ah thlarau thianghlim rianṭuannak um a um lomi tam tuk. Innchungkhar ah thlarau nih a fun ṭhipṭhep mi hna kan tlawm tuk. Nuleva ai chawn kho ti lomi kan tam kan tam tuk. I kom ṭhipṭhep te nuleva zong a fun tom ti lomi, fale te le innchungkhar zong a fun tom ti lomi innchungkhar kan tam tuk. Hi bantuk lio caan ah zeidah kan herh pumpak cio nih innchungkhar cio nih kan herh bikmi cu a fiang ko thlarau thianghlim si. Bawipa thlarau thiang hun thlah ṭhan law kan chungkhar ah khua rak sa law i fun chep chep tein kan funtom ko se ti hi mi vialte nih ni ah kan thlacamnak asi awk asi he a biapi taktakmi si pali ka van chim panga nak te ah van chim ṭhan van tanh ta ka duhmi cu thlarau thianghlim kan tinco tikah hin nun thian hlimnak lei ah kan hruai amin man ah thiang thlarau asi cu Cucaah cun zumtu kan nunnak i thlarau thianghlim nih rian a ṭuan taktak a si ahcun nun thianhlimnak lei ah Bawipa thlarau nih lam a kan hruai lai ti kha hika zawn ah a van langhter ṭhan ta ka duhmi si. Korin kuat hnihnak delthum renak hlei riatnak zawn ah chimmi cu sunpar chin lengmang in amah lo chin lengmang ah thlen kan si cu thlarau a simi Bawipa rianṭuannak a si ti kha kan hmuh khawhmi si ah hika zawn ah kan van kan van hmuhmi cu Bawipa Jesuh muisam lo thin lengmang ah a kan thlengtu cu Bawipa a simi thlarau rianṭuannak kha a si a ti. Jesuh nun ziaza kan zoh tikah a nun ai dawh ning, a ṭhat ning, a dinfel ning le a thian ning. Cu ve bantuk zumtu kan nunnak ah cun, zei si, a thurhnawm thiang lomi lei ah kan lo in sak lo maw? kan nunnak ah pumpak kan nunnak cio zongah khi din ei lei zong si ko seh zuk hmawm lei zong si si ko seh kal umnak lei zong si ko seh kan nunnak i thlarau thianghlim kan ngeih si ahcun a thurhnawm lei mi ah si loin a thiang mi ah ai dawh mi a ṭha mi lei ah thlarau thianghlim nih a kan hruai lai ti kha a rianṭuannak a palinak ah van langhter ta ka duhmi si cucaah cun zumtu kan nunnak zongah hin kan tei khawh lomi thil pawn rak um tawn kun pawng khai ni le a dangdang a thurhnawm thiang lomi pawl kan nunnak ah kan tei khawh lomi rak um kan nunnak i tei taktak kan duh si ahcun thiang thlarau nih a kan bawmh hrimhrim la thiang thlarau cu duhsah tein kan nun a kan thian chehtu si a kan thiantertu si zumtu kan nunnak zongah kan tei khawh lomi sualnak um ko lai kan tei duhsah tein tei a haumi zong a um la sihmanhsehlaw zumtu kan nunnak ah hin a thurhnawmmi lei ahcun kan kal peng kho lo A thurhnawmmi nun ah kan i ciah peng kho lo. Zeicahtiah kan chung ummi thlarau hrimhrim he kan ai ralkahmi si. Kan chung ummi thlarau nih cun a thiangmi kha duh, a thiangmi kha a ṭanh, a thiangmi thil lei i karhlan kha thazaang a kan pekmi si. Cucaah cutin nunnak ah thlarau thianghlim an tin co taktak a si ahcun nun thianhlimnak na nun thianhlim duhnak na ngei la. Thianhlim duhnak na ngei la i thianhlim khawh nakhnga ding caah thlarau thianghlim nih an bawmh lai ti kha Hika zawn ah thlarau thianghlim a rianṭuannak a palinak van langhter ṭhan ta ka duhmi si. I a tlang ka chimmi, a tlang ka van kawm a si si ahcun Bawipa Pathian nih vawleicungmi vialte ahohmanh thlei dang loin a kan duhpiak bikmi cu a ngeihchun a Fapa Jesuh Khrih zumh i zungzal nunnak ngeih hi a si. Cu zungzal nunnak kan ngeih khawh nakhnga ding caah cun Jesuh Khrih nih a kan tuahpiak cangmi vailamtahnak cungah ai lim cang a ti i a kan limpiak dih cangmi biatak kan theihmi kha kan i bochan a hau. Kan zumh i kan cohlan a hau. Bawipa Jesuh Khrih nih a kan limpiak cangmi kha keimah ta bak a si ko tiah kan i rinh i kan cohlan, kan zumh, kan i bochan a si si ahcun nihin ni ah Pathian fanu fapa kan si. Pathian ta kan si, zungzal nunnak kanmah ta si kan thlarau cu Bawipa sinah ai din bak. I cu Bawipa ta kan si cang ti hmelchunhnak ah Bawipa nih thlarau thiang kan pek. Vawlei ta kan si ti lo, Satan pa ta kan si lo, sualnak ta kan si ti lo, Bawipa ta kan si cang, Bawipa fanu fapa kan si cang ti amah khamnak ah thlarau thianghlim a kan pek. cu thiang thlarau cu kan lawmhter a si si ahcun tu thlarau cu a nawl kan ngeih si ahcun rian a ṭuan pathian a si a ṭhawmi si a pakhatnak a rian ṭuannak cu Jesuh Khrih muisam lo chin lengmang ah nifatin tein nunnak hi an thlen lai i Khrih sunpar a nunnak ah a lang la a pahnihnak ah cun thlarau thianghlim nih ṭhawnnak an pek la Bawipa rian na ṭuannak ah ṭhawnnak an pek lai. Bawipa sunparnak cun nunnak ah ṭhawnnak an pek lai. Bawi sualnak na tei khawhnak kha ṭhawnnak an pek lai. Lungsau thil ti khawhnak phunphun mi ngaihthiam khawhnak ṭhawnnak zong Bawipa nih an pek lai. A lamkim Bawipa thlarau nih ṭhawnnak an pek lai i na nunnak ah teinak he kana hlang la pahnihnak ah pathumnak ah cun thlarau thianghlim nih biatak chungah a kan luhpi. biatak an hngalhter lai pathian biathli an hmuhsak la an hmuhsakmi pathian biathli nih cun luatnak teinak an pek fawn la palinak ah cun thlarau thianghlim nih minung a kan funtom innchungkhar a kan funtomtu thlarau thianghlim saram ko se ni a si ko lo maw kan fa kan nau le tlawtlau loin hlam awk ṭha loin an um sual nakhnga ding ca i nulepa kut tangte i an ṭhutdir khawh nakhnga ding ca i a kan funtomtu hi thlarau thianghlim si ko seh ninni caan ah panganak zawn ah thlarau thianghlim nih cun nun thian hlimnak lei ah kan hruai thurhnawm thiang lomi lei ah thlarau thil tikmak kan hruai bal lo a thiangmi a ṭhami lei ah kan hruai cucu thlarau thianghlim rianṭuannak phun nga tuzan ah hin nan sinah thar in van nolh ṭhan van chim ka duh ṭhanmi si i kan chim kan rel khawhmi bawipa nih kan dihlak ca thlor kan chuahpiak ko seh